akatoita akati ari kuda review yewadiwe pamoyo inini sarasi dorovia ndikati mazi rikandipe mageta yekuti masina waza saka unganai unganai unganai unganai ndifanira kuti gagagaga because nyaya dzandoda angodzipedza dzese ndichingopedza urowa washe nii ndatoti bhozvo waizi saka unganai waniwa ndesingangodi zvangu but mavocals aripo mavocals but kwangu kumangoma hanzorebesa nyaya ndangoti gagagagagaga tisoreta kutoziva kuti chii chiri kuitika kutoa kuti kana usiri kuziva nyaya zvamuchose zvamuchose ukasvika pane vanhu vakuziva unongosvika kuti ngoti hamani chava vanotamba bhora waiziva mabasic manoti isu isu patakakura tansina tansina mama mama mavisi ava but pamba ne german one vanga vane visi ava ndo vaiuya vachitiudza zvikuitika panhingiriki waiziva mwana titanic takatozovaona nhingiringi last year but vaitoti kana ukatondibvunza kuti titanic ndaitoudza titanic handoe nhingiringi mabhoti vanhu vanonyura kamapoti patitanic vanhu vanonyura asi mai muchiti varungu vanodhidha pawadiwa apa pana german vanzi mantawa mantawa igeto superstar munhu webhora waize munhu webhora vane mfesi wavo vanonzi biko biko haana talent zviri zvelife chaizvo chaizvo biko haana talent but akacalculate waiza ndobva ati du ndobva unoti mas Face wangu ane talent. Ndikanatsobata nzambe dzangu boboka ndogona kuburikira kuUK. Saka Biko ndiye anokurudzira Mantawa kuti vanyatsoita serious nezvebhora because akatoona kuti anogona kusera kwira mumango. Why is it? boys riri tuiri one day riri kurova session pageto tatata maleps masprints machichichi ndobva mantawa vangozonzwa nyota ndobva vati mayas biko hasvika pachibhorani vachisvika pachibhorani paipa ndokuona o oh! nhaiwe ibhebhi ke ibhebhi urikurwadza iyi kuno kukomana ana chido eh, andimuketi but im about to find out
bhebhi rinonzi noko nokuya anga achangosvika chi maraini ari kusvedzera kuti ah, kwataigara chi kwaibuda vat saka handitomboziva zvekuchera mvura pachibhorani ichi clearly vaisagara muzimbabwe because ndekupi kusinganetse vanhu matawa pakutogaya baiba kuti number dzebhebhi ndodziwana sei uriona manje number dzebhebhi wakakuleta kuti ko varoyi vanenge vachanzi ndatotengeserwa na blamoze jezi irori vablamoze vanenge vachita sei saona manta wavagaya paipa ndobva wagaya ndobva wacalculate kuti mas itika ndinolinka nechi neshamwari yebhebhi vaenda kushamwari yebhebhi kaka ndobva wanzi jamani kana muchida nhamba dzebhebhi ka uya kuchibhorani mangwana because inini nebhebhi tikulinka kuchibhorani anenge achichera vhati manta ndobva wati bhoo but mangwana achina ari kuplana kuenda kunopiwa nhamba kuchibhorani ndo musi wanga wane chi money game kana uri munhu wepageto chacha unonyatsoziva kuti money game hatinambosiyana nemawarriors ari kutamba national importance kukanzi money game mari iyo inenge yakatotembwa nevanhu at least 50 manta vavanga vakuda kubatanidza chi madhiri biko ndobva audza kuti jamani mangwana kune game azo
musabata nzenyara mantawa ndobvara usatye wangu usatye urasi mantawa chausina kuziva ndechekuti ah, satani anga atotanga kuita mabiri bobi panga patofamba satani because noko achisvika paden akabva anzi namonzi wake ah wanguda zvakauya nemvura kubva kubasa Ndanotakura twana. Mama, mm -hmm. saka mangwana ndiso enda kuchibhorani kaini? Mangwana kutotanga kuenda kulibrary. Ah, thank God.
Satan changa chatotanga kutofamba. mabiri bobi ata mantava vari kugaya hora kuti mwana achigorani mangwana isve ahi hakuna iyo apa nambokudza vati moms vanokuchis chilapsvisvu chilapsvaudo unyatsoona kuti foroma yanoku yakabvawo figa unozodaro vaunzikwa namadam uchiedzera kuti figa Figa yamai no. Oh. No. Mangwana mona azimanta wo. Vamuka vakamangana nanga kuchibhorani pepe. Vatiburikira kuchibhorani ndobva wanzi wangu wangu wangu. Munhu hakuna kuno. Munhu anzi library. Manta vapagogaya kuti ah distance yekubva pavari kusvika kulibrary pamwe fanana nekusvika kubulawayo. but still semunhu ari kuda munhu wake nobva ati mas ndosvika chete idzo nemutsubutsu vananga kulibrary vasvika kulibrary payapa ndovaonora kuti nhamo nemanga nhamo nemanga zvisiyana because vachisvika kulibrary library kwanza wangu tavhara panapa apa nguva dzekulibrary dzakupedzana manje nenguva dzekubhora biko akamira uko kusaidi ukari kutodza vanhu madzi manta ava vari kusvika manje manje sezvinoiwo mwari wemageto yuti anoti mukristu usaneta mugeto yut usaneta kana udasunzira kana uda sin rako usaneta usaneta nokundobva ngobudikira dhara from norway chimira ku because mwari vari kumwaya mapiu pasi vangoti mfana wangu mira ndiona tinoita sei pagano vakangonzi hi ah, mai mai mai musi iwo nguva yavari kuita zvemalavi lavi lavi lavi izvozvi izvi vari kudikanwa kubhora money game vashayiwa mangwana mona zibiko asvika patena akubvunza kuti ko wangu inda se usina kuya kugame manta wava kuti ndakarohwa nematsotsi kwangunzi haa wangu kuda kundijairira ndipe budzi dzangu chii chine chimboitika unofarisirei kana uchiziva kuti hauna masini because kana uri munhu anopfeka zvinhu zvevanhu ukangonzi chisi chakodona oh, watosara kwati hadada sezvinoiwo mwari wemagetsi edu takabva apindura mantawa vatanga kumhanya nebaby paipa love iri kupisa iri kukika mantawa vari kuita zvemalove love vakuedza kudzidzisa mwana kutamba bhora vakuedza kudzidzisa mwana kuchova bhasikoro kuita sese apa bhasikoro anga ritomborira mantawa here but semfano yepageto love iri limited because hava havasvikete u munhu atanga kungomhanyawo nebaby Baby rakatosvika pa German. When are you going to take me out, Nay?
Take you out. Mm -hmm.
Or at least buy me flowers. Because ndozvizvo wakundiomesera wangu. Love iri pakati pekunaka pekutsvobira manta vari kutolavhana zvavo nemwana. vakangozoshaya munhu one akavaudza kuti aya wangu satan ndo department rake iri remaxx satan atori nebeef nemageto yut because uh, x yanoko yakazongobudikira from norway kunge mheni uri kunzwa here from norway vanhu vakadhibha mbanatenda yakangosvika achibhongodza malog standings kubvongodza kubvongodza kuita kunge man city urunzwa kusvika achimwaya hetrick because pakangoita zvizuva zviviri zvitatu manta vanobva ngonzi a ah, wangu wangu wangu wangu wangu chimbomira iyo e, tauda mbokusabhura timbopinza ava vanenge vari serious ona munhu ane mota munhu ane mota hmm? anomira muq unoita sei ita serious nelife bona what right satan tine mazano because unokombita sei unokombita sei mani tawa pfungwa dzebhora vatoshedzera kuti haa ah, wangu zvebhora biko akugaa kuti ah tiketi rangu kubuda muno muhuruva munomu jamani havangashedzera kuti havasi kuda tamba bhora because murwira sei tushamwari twemabhebhi ka ndo tumadiabros because munhu anenge ane ronda ka apa kashamwari kebhebhi kanga kabata aramat kachinatso spicer spicer mukomana wanoku chaiye chaiye akadzoka ndiye wakuswera nei this days ah.
saka inda ndiri mukomana wake chii kana uchichaya chaiye place holder uruedza kutaura chii manta vandobva wati no mhani azviite kana ini sirikwanisa kuwana bhebhi hapana anorwana straight mudheni mananoku straight pamongo ju jackson banoku vari apa mainoku apa noku wacho apa maita kunge mukoti kwanzi taura nyaya yako kwanzi e eh, mdhara noku mudhono wenyu chilapsusvika ichi ndritomulafa i just don't understand why asi uripula mamessages angu
vapedza kutaura nhunha idzo dzodzo ndobva vati bara kusiya zvavo vasasika mwana wevanhu kuyani Masinhi anga akubhohwa biko manje ndeyekuti German nguva iri kuitika masinhi ese aya nguva iri kuitika masinhi ese mantawa vari kuita maheartbreak aya inguva yematrials mantawa vari kufanira kurova matrials and mantawa vari kutoshedzera kuti haa zvematrials handisi kuita wangu because noko akandiramba ruona kubaranidza nyaya ah, biko stress German vari kuita sei
rasduruvia havasi kundiziya ndovatenderedza ndova buritsa ziya havasi kundiziya inzwa ngoma mantawa vada kutijairira saka tovapindira nevhesi imi mantawa kaunhu genyu kanopedza vanhu pawa tipfekerei hembe hatidi kuona tumasawa tombonamatirwa tombonokukandai kukrawa nekuti no mhani mfana wangu biko ridza yako pito mira dzvairirwa mira kubatwa setsito mantawa vane munyama vanagezeswa nedito inzwa mfana biko wonyenga zvako chido womupawo rudo mira kufarisa mira kutamba chikudo iwe unofa negoma rasdorovia sezvinoiwo midzimu yamanta wa last minute yakazongovaudza kuti jamani mukada kuita zvendingirikini heartbreak aisevewe munofa nenhamo mukaenda matirauza sek midzimu yemageto iti inozongobudikira pamamoments ari pivotawo kuti wangu wangu wangu nyange nesuwo uda kuti ah, hatsi kutozvidawo zvepanapa panozopera season one mantawa vanenge vahwina matrials patonzi svika pablues but eh, chavasina kuziva ndechekuti kublues kwaibaya munhu one apa biko anga atorongedza baba vanoku ndo vakazongoshoka ka munhu wese ndibwashedzera kuti a ah, ina ndibvunzo zvekuchita ini
I want a divorce. That's the truth.
Divorce? Yeah? No, kwachinzwa kuti mdhara ada divorce ndopakatoona kuti ah, zvemarich niga zvogona ngondinetsa reka ndisimbirira namgeto itwangu noku ndokubuda mudheni ari touch achiteverera kombi yamantawa kwana kombi yarova pasi ndopakafira sarungano lesson hombe hombe chaiyo chaiyo ndechekuti tarisa pashamwari dzako kuti une shamwari dzakaita sei une shamwari yakaita sabhiko here inokumiririra kukumiririra anomuona difference yekuti kukumiririra nekukumiririra kukumiririra munhu yekuti haabvunze bvunza anokukumiririra then vanhu vanokumiririra vanhu vanoda malegal ma explanation yekuti macausation nemacausology biko ndo shamwari then kuzoita shamwari yakaita satawanda imboko tawanda imboko usaite shamwari sei yakaita satawanda bcause tawanda imboko danga asina talenta tawanda ringadaita ari umamsauda but ungotire munhu ane talenta anokwanisa kuzvisisa kuchanda saka ibigger picture